mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau ndi khou livhuwa a tshi ḓivha madekwa na vhuḓi kha belran news u tevhela news kulikota ripotse na mpho felicia moda u senga mezi vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o toṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha vhembe ri vha ri tshi khou lavhelesa musina makhado collins tshavhani khathihi na thulamela. Ri khou thoma ngo lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa Khuliso Mafune u ḓivhonadza khothe malugana na mulandu wa u wanala a na ndaka i si yawe. Muhumbulelwa Khuliso Mafune u ḓivhonadza phanḓa ha khothe ya madzhisiṱaraṱa wa Ṱhohoyanḓou vhegeni yo fhiraho hune muhumbulelwa ndi ane a bva fhaḽa vhuponi ha Tshilafene. Muhumbulelwa u khou hweswa mulandu wa u wanala a na ndaka yo totswiwaho ine ya vha dzingo thendeleki. Muhumbulelwa wa miṅwaha ya vhukati ha furaru rathi u swika kha fuiṋa hu khou sumbedza uri o wanala e na luṱingo a tshi khou lu shumisa lune lwa vha lwa mufu ane a ḓivhea nga mulisa a bva ngei vhuponi ha Piphiphi we a ḓo vhulawa lwa tshiṱuhu tshitumbu tshawe tsha ḓo wanala hafhaḽa mulamboni wa Mvuḓi ṅwahani wo fhiraho. Mulisa u ya nga ha maambiwa hu khou pfala upfi o bva e muthu u ḓitakalelaho nahone a tshi khou livha ngei ḓikiṱani ḽihulwane ḽa Ṋanḓoni Royal Garden zwo ralo ha ngo tsha vhuya hayani o mbo ḓi vha maṱutshele. U ya nga ha vhuṱanzi hu khou pfala upfi muhumbuleli lwa khuliso u khou sumbisa uri ene luṱingo o tou lu doba nahone a fhedzisela a tshi khou lu shumisa. Ri tshi khou lavhelesa mulandu uynoni wa muhumbuleli lwa khuliso hu pfukiselwa phanḓa u ya kha ḽa vhufumiṱahe Ṱhafamuhwe uno ṅwaha nahone hu khou sedziwa vhuṅwe vhuṱanzi malugana na uyu mulandu. Ri tshi bvela phanḓa na uyu mulandu wo pfukiselwa phanḓa u ya kha ḽa vhufumiṱahe Ṱhafamuhwe Uno ṅwaha hu khou sumbedza zwipfi mapholisa a kha ḓi bvela phanḓa na u ita tsedzuluso dza uyo mulandu na uri muhumbulelwa u ḓo kona na u ita application ya bail ri bvela phanḓa no lavhelesa mukomishinari wa mapholisa fhano vunḓuni ḽa limpopo lieutenant colonel general timbegadebe vho ṱanganedza zwavhuḓi u fariwa ha vhahumbulelwa vhaṱanu hu tshi katelwa vhaaluwa vhararu na vhana vhavhili malugana na zwine vha khou baḓikanyiwa na bulayo ḽa munna wa miṅwaha ya furaru malo ngei vhuponi ha Vatterfall hune ha vha fhasi ha tshiṱiriki tsha Vhembe hu khou pfala upfi nga matsheloni a ḽa malo ḽa uno ṅwedzi ho wanala mupondiwa a bvaho fhaḽa vhuponi ha Mahosini o lala tivhani ḽa malofha badani ya Gravel tsini na sibadela tsha Elim ṱhodziso thangeli dzi khou sumbedza uri mupondiwa o vha a na khanedzano na munna sa ḓivheyo we nga itsho tshifhinga o vha a tshi khou tshimbila nga moḓoro wa baki phanḓa ha musi tshiwo tshi tshi tea nga ṅwambo wa mvula khulu ye ya vha hone hu khou pfala upfi munna uyo o fhedza a tshi khou wanala huṅwe matopini nahone zwi tshi khou sumbisa uri o tou ṱhavhiwa zwa sia a tshi vho lovha mapholisa vho mbo ḓi ita ṱhoḓiso na zwenezwo dze dza livhisa kha u farwa ha pfano mukwevho gudani kulungufhelele na na tshikumba never. Vhaṅwe vhahumbulelwa vhavhili hu khou pfala upfi vha kha ḓi vha vhaṱuku nahone vho iswa sentharani ya vhutshinyi ha vhana vhaṱuku ri tshi khou lavhelesa uyo mulandu wa dzhena vhegeni yo fhiraho nga ḽavhuṋa nahone vhahumbulelwa zwa zwino vha kha ḓi vha tshiṱokisini nahone mulandu uyo U ḓo dovha hafhu wa vhuyelela nga ḽa vhufumimalo ḽa uno ṅwedzi musi mapholisa vha tshi khou ḓivhela phanḓa na u ita dziṅwe ṱhoḓuluso. Zwinzhi kha ri pfe musi muambeli wa mapholisa fhano vunḓuni ḽa Limpopo, Colonel Malisela Lidwaba vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. The three adult suspects have been identified as Fano Mukwebo, Gudane Kulungufele, Chigumba Neva Rofiwa. Two additional suspects, aged 16 and 17, are minors.